Ebi nebiateko bia Kisii FM, enka y'omogusii.
Nagosogeirie omwancho omotegeeri ano onsi asobete naende chigaki na chingiyango chigokwarekana ase omorobori bw'ebiateko korwa Kisii FM nere enka y'omogusii. Erieta riane Daniel.

Abanto bamenyire ase amatuko, korende bamenyete nyomba okora nigo bamogoriranete amaiso. Toteeba. Korwa nomosubati bw'enka eyemo nigo aimogete akareta engori ase engencho y'eriomana ria nyomba, agasunga. Naki gekare? Korende akarigia omoyio, erinde akore omwana oye obobe omotienyi oyomo goika erere, erinde nere amanye ebiaita. Inki bono nomwana akora?
Erio abagambiri babete bakanyora ekemonyo eke. Inche bakaminyoka gochia ase ense eyio, ase babete bake b'obosongo, barerinde omosubwa ase Isaka ore omwana, nere Teita. Yeso nomuya. Ase bono yaikire kenyao nabasemi baye tibaigwe rumo, ase yanyarekanete omosubati oyo agaka ekerauni gochia ase rekari, aganchera na riboso na gorira ekero arenge gokora. Chiera amang'ana Loti.
Bono chingaki gia seto kia rigegeti ring'ana eri nigo kianyorete, ng'a ekero abagambi baare komoochia na abateemi, nigo abateebetie ng'a nyomba nigo batandaine nomogaka oye, ekiagera omogaka oye nigo anga ogosoka isiko y'enyomo, na ase omosubati nere aamua gotisaiti nere gosoka isiko y'enyomo, erinde baorokanie oyore ne chinguru. Igari arure. Bono chinguru buna chiatunganirie chiabeire chigoko ng'a chiarorekanire buna omosubati. Nigo nororire ing'aki ende inki eyio arakore, otatiga nokwerusia moyo. Ira ng'ora. Neri ase kogocha ingaki kiarigereirie ring'ana eri, nigo ring'ana eri riabeire rikong'utaria ase engaki eye yoka, korende nigo rirandete bosii, ase erio ase kogiasabire ng'a tiga abanto kamomenyete nyomba, momenyere obokong'u obore obomo. Omogambi batebia ng'o.
Tiga ngotware abo oria abasani, gose amate, kwamanya konacha. Ekiagera orwonye buna bono oite omwana naye bw'eite gwase riba kama obogima bw'omwana nere otabwati gatia. Ebi chinsemi chigari egiacheku kiabasabeire omorembe.
Omorendi oyomo bwe ching'ondi chia Nyasae nigo are nomoichano, Kobwatika nagenda gokwania abanto ase irana na konyora enyomba eirabete se. Aya nigo akorekana ase ekenyoro kia Murimani ekegotoka ase echiche Sub Location konyandora ande Location ime y'Ecounty ya Nyamira. Aya nkobwatekana n'omorisia oyomo oyio Nyasae anyare gosesenia, inche obe konyora ekeginga ase omochie oyo Murimani. Totebie bono. Ngaki abe emiroro ase amatuko atari make, korende nigo achiete engasobo ase enchera rituko y'abakwania, korende ngaki akoirana nigo asangeti ng'a enyomba yaye ekorua egeita igoro bire gwasi. Amaiga, amaiga, amaiga!
Abaibi gose abakweri nigo banyara gocha ase obotuko obomo, na kobua mono bakanyara gosoa ase enka yaye, aase banyara gokwera ebinto bionsi pi. Abaibi aba.
Engaki anyare goika ororo nigo asange ng'a egesieri, mpaka nonya na edirisa, nigo ere egwasi pi. Ng'ai gose agochakera? Ase bono, egetandawiri giasinyire kobwatekana ng'a inki gekogera abanto buna aba iga banyarire gotu. Chanda ebinyure ebiiga biaito bitoetananie iga iga, ekiagera ng'a oboibi bwachiire nkuma, nonya neserekari yaito, ng'a terakora mokia onde bwensi ase enchera y'ogotokonya abanto. Nabo okorosa. Naki omosake arenge goetanana aa nigo asangetie abang'ina, ko nabagaka, nabasibwa, ko nabamura, bakumeti ng'a amang'ana ki aya? Korende ase abanto banyare gokumi ng'a mbagaka bono bagakare koiba, gose nabasibwa. Pastor omani otakobasabera?
Ase bono ekekuru ekenene nebiara bianyare koragokia ase abana abasae, korende ase ebinto ebi banyara gotumeka ebi bire amarwa. Chikuberi amo ne chisigara chibangi, korende nigo abanto banyare goteba ng'a kera omonto tang'ai koambera omwana oye. Tekoba. Naki omosacha aengoetanana nigo asangetie abagaka abwo, igo agoteba ng'a nomoibi nere nanyare koiberwa.
Omosubati oyomo nigo arue enka eyemo na kogenda konyuomwa ase enka eyende, ase anyare koonia chiombe konya aakaneirwe, goika ase ataka koonia oboremo. Aya nigo akorekana itare eyio egotoka Nyaisero Sub-location, bw'amachoge chiache, ime y'Ecounty ya Kisii. Bono ndimorioka korwa ase chinsemo chiga manyarire koba mokoigwa Ase omosubati oyomo, bono onyarete koba kagosoka korwa ase enke iga ya sobo naboigo goika kogenda bwoye, ne chiombe chianyarete koba chigotemu, eri ikonyara koba kagoakanerwa. Ira ng'ora. Iga naende bono ase abagoretie egetambo keria okanyorera abana korwa ase enke ya iga ase anyarete koba kagosoka naboigo goika kong'anya naboigo gosoka korwa ase orogongo ria ase engencho y'okoirana nenka ya sobo, naboigo naende abagoretie egetambo keria rimo rioka naende gosoka gochia ase orogongo ronde. akari. Nabo gakakonyara koba bakobeka emetwe yabo ase obwamo ase engencho y'okogenderera kona gotata ring'ana eri iga, korende nekero riagenderere kobakong'era, aba iga o kera oyomo anyarete koba kagosuka amagega. Tachianse. Oro bono ase omosubati oyo iga, ase aiga anyarete koba kagosoka ase akabere, naro bono aikire aroro, ne chiombe gotebwa ng'a nchitakeri gwakanwa chisobo, boigo goika gwesaransi na nyomba morobamo aba ase aiga ase anyarete koba kagosoka gochia nere kobatebia ng'a nigo iga anyarete koba gakoeba egaa ng'a ekegima, nabo aiga echiira ere ang'e na sobo. Nigo ekooni chi'ombe ase rigori ria nse. Akarina kerama. Ase bono, omosacha oyo igo yanyare koba gakobugwa rigetambo kerwo nabo igo okomobwatokera chibesa ase engencho y'okomobekera ase okoboko kwaye chira siringi chi'eribu emia eyemo, obe igo okomotebia anyare koba gakogenda na gokwana nabamura bamwabo, erio banyare koba bakoenena ki ng'a babwateranire ase engencho y'okogora chi'ombe eria bakookera bakonyare koba bagocha, erio banyare koba bagotema embori y'obokima gocha ase enka. Oyo ne rinyabesa. Na ekero chimbori chiatemirwe chiaikirwe ase orogongo oro iga, boigo abageni tibariire endagera, naborai kono bagigwakerwa okwaeria ase engencho y'ogotebigwa ng'a tigao abakobasoka. Boigo ekero basokire, nomosubati oyo bono anyare koba gakoirana maega, naboigo goteba ng'a ere tari konyara koba gakogenda. Bono bono, ase egetanda bwiri kianyare koba kegokong'a, ner'ing'e ekero omosubati oyo iga ararire, rituko riarenge kobwatwa. Ki nigo abanyabiasara naende baikire ase enka eye iga? Boigo ase engencho y'okorasana ebiara, naboigo okogorana ne chombe echi iganyarete kobaka korusia echiiro, naende kobeka chibesa ase omobuko oye. Oyo mocheche bono. Bono bono, nekero abamura aba iga bachakire koborania ng'a nki kegendererete, nomosubati oyo iga atakire goaka ndagera onde, naboigo bono nanda ebisaku. Siri rituko erimo eria kabere kerikworokia, na indanyarire kobaga goika ase orogongo ore ase engencho y'ogotaka koonia omoremo obwo bwarenge bwange nanyarete kobaga kogora korwa ase enka eye iga. Naki gekare, Ase bono abanto bakumia korwa ase orogongo iga baye igo kobua ring'ana inki gekogera, nonya nekero basubati banyare koba bagosoka korwa ase chinka chia sobo, baye igo goika ekero barugire ase amo goika kabere, nonya ne chiombe chiakanirwe, naende bakoboria egetambokero ki'okoirana goika ase chinka, naboigo koonia nibo erio banyare koba bagwakanerwa, naboigo kobeka chibe ase emebuko. Yeso konya. Ase bono obainyorete omogusii atebete ng'a ng'ombe na mbori chiakana korigia magega yaya, korera torera boreri bobe bwaye, tagocheongeria mobere osinye bikoe korwa chinse, na chiga chi'ekenyoro ekega giaitare, ebiata, na ebiatekwa, na ekabira tiketwe rende moigobikwa bwa ense buna pu.
Tokoriringera ki agware? Omosacha oyomo nigo abeire eeri y'omochie, ase akagere korara na ng'ina, amo nomwana oye, ase boigo atakare koma getugo. Nigo akorekana ase ekenyoro gia Kiagware, eye egotoka Kiagware Sub-Location, Sauti Moirango, ime y'ekaunti ya Kisii. Muma, muma, abakoro batebete naboigo ng'a nabo emuma eranyare koba egokobora egesaku na koyekora chinchera chinde eke baratebe noborogi. Otagotiga aye. Naya nigo agocha chingaki ekeregia. Gekokiengesa barekareka iga amo naria, nekero kiabete gekogeke, kandi as'orogongo oro iga mwaigure, aa nokianyorete bono, abang'ina abagaaka nigo bare namaisukusu nobwoba, gekoreng'anigwa ng'a bono ekemira ki'omogusi giasikirwe, ng'a naende bono as'abasae baria bagokina bamerwe ekano ne chindaru ne chimbuche, babaenteke buna ekemira eki ki'omogusi. Tumbe ebitugi.
Asekeria ng'ekero omosacha. chi'oyomo abete okonyuoma, na koba pi pong'a, korende nonya nekero banyorire abana, chingaki anyuomete omorugi oye naende nigo aonchokeire ase okonyuoma omwana oye. Inye toteba. Ekere giatigo kende goichana ring'ana eri nabanyakenyoro, aa nokia anyorete ng'a bono tari omwana oye bieka amo na mokaye boka, rende ng'a nabwo anyuomete amenyaine ng'a korende nonya ng'ina oyio omobotie emetienyi kianda, ng'a nere nigo banyuomaine, ng'a kera eng'ana eyio egosoka ase abanto. Nto ng'a korende ng'ina omomura oo nigo agotenena omanya kobori ng'a ning'o aigwete ebororo naende ninki ayiete aroro. Echi ne chimuma chimbe. Ekero abanyakenyoro barende gotiara ebuse ase orogongo oro na ase ekenyoro eke, bono eki'ogoichania kende nkeri ng'a omosacha oyo bono obeire eriero keseri, naende nigo atebire ng'a inki nakeba, goika abe eriiyo ekiombe naende ase enchera ende, ng'a bono oonchokeire. koura chieri enyuoma yabo ase okonyuoma chiombe, na kobua mono ase abere, naende esemo ye chituoni ekiatari komoga nonya ne chingoko. Eke keuramire.
Naende kobua mono ase atebe ng'a nonya nembori gose eng'ondi ase chisibire, onye naende banyene tibari ang'e, goika nyakoba eeri gose esemo y'emingichi amo nesemo y'egore.
Saitani namenyete aa. Eke bono keireire ekere bono gagotamera ng'a nekeroro, tiakogenda origereri, ayare amariga y'ekemoni gose esanitaisa. na naboigo nabambe omwabo nkoria eyare egekori ekegega gose ekenyugwa ekeiga, eke keireire bono barabwo ase enchera ende y'okobuna ekemiiri ekeiga ki'omogusi. Wololo! Eke bono giaichanerete egiateka ekere kiabegete ekambi ase ase okobori ng'a, Inee! Basacha baria banga buna aba iga korwa bakoro, chimuma echi mogokora, ning'o orabasonsore, na egesaku kiaino naki keranyare kobagekogenderera? Ekero omosacha ogoikera onyuome chingoko, onyuome ching'ondi, onyuome chimbori, oibe esemo y'eeri, na kobua mono osange omwana amo na ng'ina goika mama omino oka okoiborete. Tianya koba.
Nabasacha baria banga buna abasari y'ekemira ki'omogusii, na ere buya gose ere bobe? Ere bobe. Nigo tekogiachire, ekero keranyore ayande, nkenyare koba gekobayarentera.
Ebiateko na Danieli momanye. Goikera agwo mwanche omotegete na ongochia gokora omoroberio bw'ebiateko, nigo nkogosegete ogende gotegera Kisii FM nere enka y'Omogusii, goika chingaki chinene nende akoretere omoroberio oyo, erieta riane Daniel, momanyi.
Ebio nebiateko bia Kisii FM ase togokoretera aya twakoreire obotati na obotuki bwa isani korwa ase emechie na ebikori na ebinyoro bionsi ase orogongo rwa Gusii.